Heblaw am guriad y tonnau llonydd o'dd Llangrannog heddi, a rheolwr cymharol newydd ar y Pentre Arms yn dechre dod i arfer â thawelwch y gaeaf. Hwn yn arferol? Odi, odi, mae yn. Yym, fuesh i trwy'r haf, sy'n dangos, fi'n credu, faint o ailgardrefi sydd yn y tir lle yma ar ochr yr arfordir. A ma', fel... Anodd i fusnes wedyn? Odi, yym, A cadw'r staff wedyn yn yn clean trwy'r gaea achos mae sun nhw'n yr haf yno ni. Yn rhentu ar hyn o bryd, mae Geraint yn awyddus i brynu ond pa mor bosib fydd hynny? Amhosib ar y foment. Yym affordable housing sy'n mynd i gael mas, wel s- dim o fi 'llu gweld. Yym. Ers, ch'mod, pa- post Covid ma' nw'n gweud yym prisiau 'di mynd sky high so Mae'r ffigyrau diweddara ar gyfer eleni yn dangos bod 1,648 o ail gartrefi yma yng Ngheredigion, dros 500 o eiddo gwag hir dymor, a'r gyfradd ar ei ucha' mewn ardalodd arfordirol fel hyn. There's a lot of talk, quite rightly, about second homes, and we can see the front page of the, the Daily Telegraph today about. Roedd y sefyllfa yn destun trafod gan y Pwyllgor Materion Cymreig yn San Steffan heddi, gyda chydnabyddiaeth bod y niferoedd uchel yn cael cryn effaith ar bobl ifanc ac yng Ngheredigion ar yr iaith Gymraeg. Er mwyn cael tai fforddadwy i gael ei hunain ar y gris gyntaf o ran perchen cartrefi, mae ein pobl ifanc ni wedi dweud yn, um, yn glir wrthon ni, mae dyna un o'r rhwystrau mwyaf sydd sy gyda nhw yw uh, cael mynediad at dai fforddadwy. Ac wrth gwrs, os oes cynifer o uh, um, dai yn ail gartrefi, wrth gwrs, dyn nhw ddim ar gael i'r farchnad ehangach i'n, i'n bobl ieuenctid ni gael cartrefi yn lleol. O fis Ebrill fe fydd Cyngor Sir Ceredigion yn codi premiwm treth cyngor o gant y cant ar ail gartrefi, gyda hynny i gynyddu i gant a hanner y cant yn 2025. Ond mae'n sefyllfa gymhleth, a mwy nag un ffactor i'r heriau sy'n wynebu pobl ifanc, yn ôl un arall fu'n cyflwyno tystiolaeth. Y broblem fwyaf ydy'r broses gynllunio. Mae'r broses gynllunio yn gynyddol uh, hir, um, mae'n un gostus a mae'n un sydd efo uh, lot o risg iddi. Uh, felly dydy uh, y farchnad o adeiladu tai ddim yn un apelgar o gwbl i nifer o gwmni adeiladu nôl yng Ngheredigion a gofyn am bolisïau penodol i ardalodd penodol na'r cynghorydd hwn. Fi'n credu os ydy cynghorydd yn cael mwy o ryddid yn ei cynlluniau'r ELDPs, cynlluniau lleol, i rhoi cyniatâd ble maen nhw'n gweld bod angen, yn hytrach na goffo gwrando ar polisïau falle mwy urban o Gaerdydd, roedd hwnna'n lot o help i ni. A'r cwestiwn sy'n cael ei ystyried heddi yw effaith hyn oll ar y Gymraeg. Yym, chi'n amlw- mae'n amlwg eriod, ond fi'n credu Y mwy i chi o fewn y gweithgareddau cymunedol, fi'n credu y fwy i chi yn gweld faint o bobl ifanc sydd yn symud i ffwrdd, boed boed gwaith neu ddechrau i ffwrdd. I ni yn ffodus, ni'n gweld rhai'n dod nôl hefyd, ond wrth gwrs, os y'n nhw yn dod nôl, mae angen cartrefi iddyn nhw ôl iddo. Felly, odi, chi'n gweld yr effaith yn yn ein cymunedau ni. Yn y Pentre Arms, Llangrannog, mae Geraint yn aros am brysurdeb yr haf ac yn breuddwydio rhyw dro am gael lle yma i'w alw'n gartre.